N'wamurima Protection Services Security and Training loko u lava ku leteriwa mayelana na security a wu lahlekangi hi trainer grade EDC swi katsa na sira grade B na grade A hi endla na sira application sira renewal sira annual fee certificate reissue hi mintsengo ya le hansi swinene

ri perini na ku mi amukela hi le ka jiwa ntsonima ka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo um hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla emadyambyini ya siku ra namuntlha hi na mugewu the junior hi mugewu the junior ayi a pasini ra n'wi ku tsariwe ku hi n'wi mani hlawutelo kingston miyambo o mi wa ka miyambo kahle kahle mi wa ku timoti loko na phephu

i album ya vungani leyi mi nga yi release ya wu four ya four mm. yi thyiwe ku ri mpfana mm. why mi thyiwe ku ri mpfana eh ni langutisi ku ni munhu loko ni tlanga tinghoma ta mina mm. ti hambana ni hambananini like kusukela ka track one ku fika ka track ten if ti ta va ti ri ten loko ti ri twelve ku fana na sweswi ti va ti hambanile hinkwato so ni va ni languse sweswo swa ku mipfumolo ya mina yi hambanile na ku va ni khe ni tirha na ti-artist to tala loko ku ta dyiwa nsoli makamba lava album ni chaya swa dyiwa nsoli makamba loko ku ta rodwell i swa rodwell swi kumeka swi hambanisile swi wo a ni ri pfani ra cincacinca e se ni ku vona ku ingaku i title ya kahle eh, for sure. ahleketi ku reason ku nga va ku ri yaleyo eh. mm. mara a hi chekeni mi mi mi mi ti hambanyisa njhani ti a ni mi vula ti-rhythm oh, eh, loko mi ku ti hambanini mi ti hambanyisa njhani because ku na rin'wanyana a no vula ku mi kopelini oh, mara no lava ku mi nyika xikombiso ri ri twala ri fana na lera la ku xibelani thiravula Eyi. Eh, ra ra mr post ni vula ku mo tibyela mu ku sweswi ni lava ku tlanga layini ya mr post sweswi ni lava ku tlanga ya mani mani swi vangiwa hi ku eh masungulelo ma vi njhani loko ni ni sungula ku ku ku chaya ni sungule ku chaya hi 2015 okay nkarhi luwa ku trenda ku ri na vuhangalasa ma-russian army nkarhi walowa so a ni ni dyondze ti ku chaya hi tinsimu tetiya eh to to to to ku ni kha ni kopela eh ni ni sungurise sweswiya ivi swi ta swi ta ni fika ni thumba ku ni rhandza dr joe shirimani eh loko ni tlanga a ni tsakisiwa hi mimpfumawulo liya ya vo na na mayimbelelelo so hi mhaka ku a hi mina kumbexani hi mhaka ku ni wa sweswi ngopfu vunanga bya xitsonga a ni sunguli na byona hasi hileswi leswaku u twa tinsimu ivi u ti navela ivi se swi tshama laha loko ni ri studio ni tlanga hi ndlela liya kambe ni kha ni ringeta hi matimba ka ku a ka mayimbelelelo swi nga fani na Mr Positive ni ta kombisa yena because ma ku vala leswi swi maka mpfumawulo eh ka mayimbelelo swi nga fani na yena ni nga yimbeleli ko famba hi voice ya Mr Post mm. eh mo wa rin'we ni wa 2019 ta May wa 2019 na me okay mm. mi sungula swi komba ku a mi ri na swin'wana swo ma 15 years eh. yeah and then i kahle kahle i ncini xi nga mi endla ku mi za mi tikuma mi te na ha chaya like ni lava ku twisisa ku oh before ni chaya ni rhangi hi hi ku yimbelela okay eya hi rhikhoda kwala xitaratini ku na misa ku nga vi ri i matimba a hi rhikhoda rhikhoda tinsimu ta hip hop na to ta xichangani boti wa mina i artist a ni a ni navela boti ku va va yimbelela va endla tinsimu i geuza mgeu okay. e va va endla tinsimu so na mina kwalaha ni kumeka ni khe ni swi navela ni swi endla endla a xitandini mm. until se ni ya kota ku ku chaya ni focusaka ku chaya ngopfu ni sungule ku ku yimbelela hi 2017 se ni ni chaya ni ti recorder eh. mm. phela mina loko mi ku mgewu the junior ne eh. a ni hleketa ku mi vula yin'wanyana a va ku i thomas makholwa thomas makholwa i i papatsongo okay. e papatsongo mgewu i kokwani wa papa e. a hi teni ha ha ri kwalaha ka mimpfumawulo mi mi nga chavi hi laha ku sungula la ka sweswi ka album Uh, okay. hi nga hi reversa hi ya le Oh, right. mi mi mi nga sungula kona Mm. ku na ku na tinghoma tin'wanyana u nga ku u- u nga ku timbirhi ne Yeah, okay. mi, mi nga featura oscar makama oh yes before oscar makamu va nghena Eh. loko ka ha yimbelela n'wini Eh. swa twala ku i xitayela xa oscar makamu Oh, okay. Eh, swi nga kha swi endliwa ku hi vo va va ku va la ku composer ivi n'wini mi fika mi mi nghena or swi endliwa hi yini ku leri mi nga feature vo swi twala before va nghena Yo, ku Leswi- swi- swa fita ku Eh, va swa va ri fita ku kona va va va ri kona eh ni va ni languse ku eh, hosi ka makamu va tlanga swi swa njhani ti-rhythm ta vona hi xihi xitayele lexi xi nga olovaka ku va nghena hi ku hatlisa e ni va ni langutisi sweswo that's why na na na rhythm liya eh, sweswi mi swi vusaka ku ma yi twa ku va va nga nghena laha so hi swo sweswo okay loko ha ha ri ka yona yaleyo mhm. eh, ni ni ni ni vone kun'wanyana va kha va tsala ku ka ti-instruments ta ta oscar makamu oh, okay. ta ta ta latest album mm. e, mi mi hoxi xandla mm. e, e, a ni tivi ku e, le ka tinsimu hinkwato kumbexana a mo hlengela na van'wanyana kumbe njhani a ho hlengela na van'wana okay Mm-hmm. na ku mara se ni ve ti ni hlamuleka laha mi nge ti a mo hlengeni na van'wanyana mm. mara swa endleka nhlamulo ku nga ri yona eh. ni lava ku twisisa ku um loko mi yingisele tata n'wina ne yes hambileswi hi swi twaka ku la swa fita ku ku va ku ri nghoma ya oscar makama e rhythm ya ya oscar makama okay i tune because ni vula ngoma yimbeleleka oh, i tune ya oscar makama mm. mara why ti-instruments ti ti ti hambana like A ka- a ka- a ka tinsimu ta mina. mina Eh, eh. loko ho mi tima Eh. swi nge he fiti ku tiva ta oscar makamba Mara oh loko se ti nghena mali ku va ku ri tune ya oscar makamba se swi endliwa yini ku rhythm liya Mm. mi nga yi tirhisi na le ka oscar or liya ya oscar mi nga yi Oh. tirhisi na le ka n'wina. na na na na mi twisisa ku na siku rin'wana ni nga tshama ni tsala ku e hosi ka makamu va khandziya biti ya ndzumba mm. ni swi tsali ka inani ka ka ka status okay. E, biti liya generation yo penga mm. e, biti liya swi nga endla mi swi twa vhe loko se va nghenini ku swa fita ku va va va nghena sweswi mi nga swi visa swona mm. mara biti liya i i ndzumba leswi yi yi nga tlangisiwa swona a ti fani na ta oscar makama e mm. mi twa nga ku mudumini or mi twa nga ku a mi se duma ene loko ku ri ku mudumini wo mi twa nga mudumini why loko ku ri ku mi twa nga ku a mi se duma why mina a ni tiveki um ni rhandza ku swi vekisa sweswo ku um a ni tiveki mara ni khe ni swi vona ku se swa antswa na kha na na kha na tiveka mm. eh a ni swi rhandzi ku ni ku na tiveka mm. eh mi twa wa problem ile ku ku va ni nge za ni tiveka ku fika kwalano la eh eh na ha ri ku kuleni mm. eh ni believe ka sweswo ku na ha ri ku kuleni and xin'wana na xin'wana xi na xi na nkarhi wa xona ingaku nkarhi a wu za wu fika wa ku ni va ni tiveki ngopfu loko mo twa nga ku se mi tiveka ngo hi mugewude joni eh hi loko mi kova ku endleke yini hi loko loko ni humesa album yi chaya a moyeni a ka ti-radio ta vatsonga kumbe na tin'wanyana um ku va na ti-gig ni nominate-iwa a ka ti-awards tin'wana na tin'wana ni nga yi ku kongoma to karhi mara mi nga wini a na mpfana mu ku wina ku nominate-iwa hi swo swi nga na matimba ku tlula ku wina okay na mi twisisa swinene um loko mi chekini mi twa nga ku xivangelo ku nga ku ri yini ngopfu la i karhi nkarhi i karhi ni vone interview yin'wanyana ya n'wina mi ri na mahe vava eh. mi vulavule ku xikwembu loko xi lata ku endlela swo karhi xi rhanga xi ku mm. veka hansi mm, so ni believer ka sweswo ku hambi ti komba ingaku ta ta ta phohlaphohla mara endzhaku ka karhi swi swi miyela swi ri karhi u za wu fika ti fanele ti fika ti na mi ni tlhela ni hlamala swa ku e se swa chavisa okay mi mi na youtube channel ni na yona ni nga yi pfula hi hi 2020 hi may ni rhange ni pfula before ya n'wina eh. ya because ya mi ngo eh eh mi ni yi pfula hi may 20 eh. ta may Eh, mi twa nga ku why like um ni vula ku mi za mi vhaka mintini mi mi mi mi ta Oh. mi ta uh, promota album mi ri na youtube channel like mi twa nga ku ku xota yini ka youtube channel ya n'wina ya ha ri tsongo hi mhaka ku n'winyi wa yoho a nga a nga tiviki ku fika kwalano mara loko hi langutisa ya g1 solo makam yikulu and solo makam i brand okay. a eh, hi munhu loyi a nga sungula swa media sweswi ku nga na swa ti-youtube i khale swi ri kona okay. mm. na mi twisisi so uh, na problem ya ku a ni dhayi mangwezi sungula nkarhi muni se mara ni nga chavi hambi hambi wo ba two two hours a ku na problem i okay mo ni fane jambi xivutiso lexi a nga xivutiso xona ni ya- ni ya ka xin'wanyana Okay. mi mi kumeka na le ka channel ya ya i yini ka Aro- aron celela aron celela Mm. Eh, i yini ntirho wa n'wina laha ni ni co-host Okay. aka half time podcast okay mm. a mi twi ngopfu swa mi- swa mi disadvantage loko mi analyza music mi ri artist ngopfu eh ngopfu swi swi pfa swi ni vangela problem mm. eh ka ku loko mina ni khe ni analyze music hi ndlela leyi mm. ni ri artist loko se van'wanyana va ya analyze wa mina mm. swi ta va njhani eh mara hi mhaka se i i khalenyana ni sungulini a na a na ha chuhi ku na na maye vava u ni pfune ngopfu ka ku promota album eh so a kha endla sweswiya swi nga fanele ku endliwa ku vanhu va za va tekela nhlokweni ku ku na album yi taku okay ni tlhelela ka xivutiso lexi a ni lava ku mi vutisa xona eya na ri nsimu rin'wana ra n'wina ra ku vulavula hi ku trenda kambe hi vito ra rona. Mm, i trend i track 8 Eh, i trend mm. why mi mi mi endle rinsimu leriya risimu lera ni ri endli endzhaku ka loko ku ku trend xinhwanyetana xin'wana loko ni tsundzuka nga ri a xi yo a xi yo tshikiwa hi boyfriend so a xi hlekiwa aka Facebook swa swa lembe leri e a xi hlekiwa ka Facebook ivi endzhaku ka karhi xi sungula ku nyikiwa mali cheleriwa timali xaveriwa na iPhone ni ku swi komba ku loko u lava ku humelela u fanele u rhanga u trenda e loko hi langutisa munhu wo fana na ma manyangatsi yes a tiveka mara after that beef yi nga endliwa hi mes the post manyangatsi se swi vi swi swi nyanya e a mi swi naveli ku swi ku bifiwa Eh, ku trenda njhe hambi vo mi mi biwini or xin'wana na xin'wana lexi nga mi faka kumepeni mm. a mi swi naveli ku swi mi endleka a ni na problem na swona swi ta hi ku trend hi yini eh, eh. mara n'wina mi te eh, a swi a swi hindi seven days mm, a swi hindi seven days se a swi a swi chavisi sala lama mambitsi eh, eh just ku bora i mali muni yo twa ku ku le a yi tele mi nga tshama mi nyikiwa a gigini like hayi ku nyikiwa hi crowd eh. ku nyikiwa hi lava va nga mi rhamba mm, i 700 ni nga yi nyikiwa loko ni humesa album ya mina yo sungula yeah. hi 2021 mm. hi ti 30 ta october mm. a hilltop shesh mm. hi 2024 mm. hi n'hweti ya october mm. mi nga tsakela ku vanhu va mi nyika mali muni mm. hi fanele hi rhanga hi langutisa ku tlambi yi tiveka ku fika kwihi mara mi hi ku tsakela ka mina ni nga charger hambi ku ri 2000 okay eh why la ku hanya mm. Mm. ene loko yo va 7000 mi nge he koti ku hanya i mali yo sungula leyi mina ni twa kunyaku loko no yi nyikiwa hi munhu ni cinini yi ta va yi yi ri enough mara loko a la ta ni nyika na swin'wanyana a ni nge swi ali e loko mi kha mi chaya mm. mi mi kuma yini a ni sweswi mi vurini mi ku loko ta solima ka mitlanga ya ridimi ya solima oh okay mi mi kuma yini like the eh, artist a nge mina ni ta ku recordeni ka n'wina e ni ta mi charger ni ku botsoli eh, mina ni tirha hi ndlela leyi ivi hi twanana loko se hi twananini hi tirha swi fika makumu so loko album yi huma mm. a hi nge hi n'wina ne yes mi humesini sweswi ya n'wina mm. mi kuma ku yi tluriwa hi ya mina mara ni rekhodi ka n'wina eh. eh mi mi endla njhani laya ku mi va mi mi titwa nga ku a mi luzekeliwangi like loko ko za ku va na agreement yo karhi ku sweswi album mina ni lava 3000 ku n'wina mi endla mali yo tala ku fika kwihi mi mi teka award ku va na swo tala swi humelaka swa kahle a hi problem swo ni tsakisa as producer ku artist ya mina yi kote ku fika la na la na loko ni nga kumi nchumu a ku na refund Ah, ku ah, ku ku hava mara hi mhaka ku ni ni swi rhandza ngopfu swo swo swo producer mm. loko ni producer xilo xi nga xi nga humeleli swi swa swa vavisa e swa vavisa ti-producer ti twela ngopfu vusiwana loko swilo swi nga fambi kahle ha ha tirhe ku a hi tirheni hi ta vona ku swi swi ya kwihi okay mm. loko mi kha mi analyze music ne okay. a ni tivi ku ka channel ya n'wi ma analyze kumbe mi analyze hala kun'wana analyze hala kun'wana eh, mi like andzeni ka n'wina ne mm. swi va swi kha swi endliwa hi mhaka ya ku okay hi fanele hi swi endla because hi fanele hi vulavula hi swona mm. or ku va ku ri na that thing xa ku ni better than a hi nge beni eh, okay. ni better than beni so mm. twa nga a faneke a swi fakisa lani lava kutiwa mm. reason ya ku ya ku why ni analyze kahle kahle yes. ni rhandza ngopfu vunanga bya xitsonga um ende ni twisisa na mahambanelo ya byona ku na lebyiya bya bya khale um bya tikatara kusuka laya swilo swi cinca ku va na machayelo man'wani sweswo swo taniya so ni twa ingaku ni na vutivi byi tsanana lebyi ni nga byi byi xerhaku na vanhu cause loko ni kha ni vulavula ni kha ni vulavula hi album ni vulavula hi swichayachayani. munhu un'wana wa swi twa ku munhu loyi a ngo vulavula njhenjhe wa swi twisisa timhaka ta swichachani cause wa swi endla so a ni nge analyze ku fana na vanhu van'wana va nga swi endliku hi leswi ma talaka ku swi endla lomu ku vo super sport ma loko ma lava ku munhu a thoriwa a va coach ma n'wi veka hi half time a analyze va fanele va endlisa mm. va swi tiva ku ti-team leti nga ku yingiseleni ta kota ku swi twa vuloyi eh. and a mi hembi sweswo mo ni mi kombisa xikombiso hi swin'wana kumbe mi nga tshama mi swi vula se se ni mi tekela nhlokweni mhaka swona ma vo um mhm. eh, a mi vulavula hi leswa swa ku a hi nge sweswi ni le ku yimbeleleni eh, ebe se din'wana ti fika ti ku a jike nyana ka malamu lemi ni khana ebe ni dikhapa ka malamu se loko ni vuya mm. ni fika ni joyina laha ni ri a ta ha fani eyi eyi ni mi tekele nhlokweni nghozi ku mi nga vula leswiya um i siku ni nga sungula ku mi teke nhlokweni na khensa swinene ni swi hlaku xi za lexi tlharihini because a- i swi swa ku a swi tiwi vanhu vo tala loko mo swi xiya na swi kona ka album yin'wana ya mi ya volume one ka rindzimi rin'wana ra ku va ta kala va ku dlaya vanuna lava wemanini so i swi swa swi swin'wana ne swi endliwa hi tinqamu to tala ngopfu swa ku yi fika yi nge- yi ndovetela rito ra yi one eish i ri- i- hi hi voice yin'wani ya different. because loko no yimbelela ni nga dyangi loko no dya ni vuya studio swi cincile voice a ya ha fani Chayi. wa- ene swi ya tlanga hi nkarhi wun'we swilo leswiya, hambi mi swi recording nkarhi wo- wo- wo- wo- wo hambana i mani a mi pfunaka ku analyzer wa n'wina music before wu huma like ku um no hi mge wa ta ni hleketa ku laha Eh. Eh. a analyze a like a vulavula ku fana na mina ah, eh? straight misalo ya wa ni pfuna i junaid maswanganyi hi yena munhu la a tivaku tinsimu ta mina before ti ya vanhwini e e na n'wi twisa ku ku na meseji wa so so so ni fiki laha sweswi so u ni pfuna hi ku ni tlhogomela ti-lyrics ta mina e ni nga hoxi swin'wana na swin'wana a mi twi ingaku swi dangerous sweswo hi mhaka ya ku ku na leswiya swa ku ku fana na mina Eh. mo ni mi kombisa ngo hi mina ne e a ni pfumeli ku munhu a ni sendela a nge n'wi sweswi Eh. ni sendela mu- yi njhani album ya mina eh mhaka ku why eh tinsimu to talo mm leti va ku kha ti trenda like ni kuma ku vanhu ta va pengisa hayi hinkwato eh vele. eh loko ni ri yingisela na leri loko a dyo rhanga byi ni twisa ni ta ni ta ri se na chava because ni ta ku byo a ri bi ne Eh. ivi loko u ri humesa u kuma ku n'wana wa penga Eh, se ni ku ameri- eh, kasi eh. himpela a- a- a- a- a- a ni swi twisa swona se a mi chavi ku siku rin'wana mhiza loyi a nga mi cincisa Eh, eh, a nga cincisa hiti. ka hiti hayi a swi a swi ni chavisi Mm. a swi ni chavisi na na na n'wi tshemba na n'wi Okay. tshemba um studio xa n'wina ne yes ni ni ni tshame ni xi vona half a na ha swi tsundzuki mara na ku xi endlisi ku yini Mm. a ka a ka ti-video tin'wana na tin'wana teti mi pfaku mi mi xuta mi kha mi chaya Mm. mi mi mi mi believer ku lexi xi humesaku a better quality ne mm. i yini like i michini liya ya ku loko nghena ku kumbexani na loko swi ri switsongo i yini mi twa ku nga ku hi xo xi tisaku quality mm. xo sungula sungula uh, quality i ndleve na mihleketo leswi nge le nhlokweni ya ya producer ku swi leswi u swi twisa ku yini before hi ya ka equipment equipment yo fika yi ku pfuna ka ku xipikara u kota ku twa base kahle swi swo taniya mara swilo hinkwaswo swi la emiehleketweni ya ya wehe okay ni xoko leswi ni lava ku swi vutisa mi nga mi kha mi nga swi tivi okay mara ni swi twisi swona siku siku leri album ya n'wi yi nga huma ne mm. ni ni rhangi ni yingisela nyana before before ni kuma link liya ya no ya ku inana mm. a ni a ni yingisela ka ka youtube mo mm. se loko ku nghena rinsimu ra ku sungula rinsimu ra ku sungula hi nga ku hi lela ra ku um eh, mi ri vitana yini lephela ndhava hi lephela ndhava lera ra ku ko ko ko ko va na yini halaya e and then na track two ne okay e, track two to track twelve yi kahle ngopfu ne mara a- a ni yingisela hi phone Okay. hayi hi radio hi phone straight mara quality ya tona ne three level a ti fiki ka track one like track one yi clear clear, clear, clear, clear, clear. as if Eh, as if mi lo yi endla laha Yes. ivi letin'wana mi nga ti Ndzi endle endla laha. wa- okay eh. ku ku va ku humelele yini loko swi ku ku za ku va na swilo leswiya mi right ngopfu swa tikomba ku mi mi producer okay ni vi loko ni khe ni tirha album ni hlangana na xiyisa xin'wanyana ve ri easy mabasa okay ya hi rona kahlekahle ni vi na challenge ya ku ni dyondzi swo tala hi xikarhani ende ni fanele ni humesa mm. e timhaka to to balansa like ni ku vi na maendlelo matshwa ngopfu ka album leyiwani mm. ni khe ni kombiwa hi hi xiyisa lexiya so risimu leri hi nga fika hi teka karhi ka rona and i track one loko pfula ti-project hi ro ro sungula hi rona leriya hi nga rhanga hi ri hi ri bala sente misalo a nga tshami laha ka kofani eh. u tshama hi le ka muswani eh, u tshama kule so that's why mina ni sale ni ni tirha tirha letin'wanyana na ha ri ku ku dyondzeni ka timhaka ta mabalanselo so na na swi twisisa leswi mi swi vulaka mi right okay na mi twisisa ma ma ma believer ku munhu a nga duma like a fana na vo mo hi nga vulavuli hi mavito ma vanhu ne? okay eh. eh va lava va nga duma ngopfu ka ka ka music wa wa wa wa hala ka hina ne eh ku ri hava swilo eh munhu a nga duma njhani hi xikhongelo i mhaka nga duma xikhongelo kumbe kumbe munhu ka hi xikhongelo eh. a mi to xi ba kumbe a ni fane nga ti hi xikhongeni ku hi believe ya munhu ku u believer ka ka yini eh. eh and swi ngopfu eh, hala ka ti-artist ta ta ka hina ka ku eh, swimanimani ingaku yin'wani sweswo swo taniya mm. a ni believe ka sweswo swa ku va dumisiwa hi swona loko mo hetelela mi fika aka xiteji lexiyani ne mm. xa ku va ku ha mi gewa u yini e u yini a ni nge provi nchumu eh, eh, me a ni hi mi ni tiva ku tiyisa ku a ni yangi eh. se a ni nge zi ni laha ta fika ni ti basisa ni vamba na tikhamera ni ku a ni yangi swi ta endla nga ku se ni tiva swin'wanyana a swi bohi ku prova nkarhi wun'wana hmm. me i tikhopi tingani mi nga tshama mi ti xavisa loko mi swi twa ku laha mi xava ti-cd to tala ngopfu or ti-usb whatever mi yi xavisaku hi voko ne mm. leswa swa swa ti-online mm. loko mi ta va mi tshame mi mi xaveliwa ngopfu hi loko mi xavisa tikhopi tingani sweswo a ni sure hi timhaka ta ku sweswi munhu wa swi kota ku a tikhopi ti ri kona ku fana na leti ni endli twenty mara mi kuma munhu u ni u ni chelela mali a ku a nga yi lavi usb oh, ee ee mavo mi kuma ku tidlina ti ti va ti ri kona tin'wana tin'wana tidlina ni va nyika mm. vanhu ti ku vona ku na yi twisisa mm. mina ndzata

mi mi rhandzani rini 20 22 2022 mm. okay yeah like sweswiwani a hi ngo mina full two years mm. i ncini mi swi twaka u nga ku um wa xi endla ne mm. ku ku mi sapota um eh, wa streama swinene a tlhela a endla tivhidiyo okay. ya ni sendela ku hi hi phusha okay. a shera link mm. so kaya ke i ncini va xi endlaka leswaku mi swi twa ku ya a kaya ve le ku ni sapoteni kumbe a kaya a ni mm. sapoteni because swi kona oh, eh, eh, eh. especially loko munhu a ha ri hansinyana ma mm, mm. mi kuma ku a va a va ku value na loko i like siku rin'wanyana eh, ni tshame ni swi vula ni ka ti-interview mm. ni kha ni lava ku performa tikhombeni tin'wana ka mbalata mm. ku ta exon maluleka ka mm. xitarata lexin'wana vacini va mina a crowd a ni swi twisisa ku swo boha yiya vacini va mina va tsutsuma exon maluleka komba ku a va ha mi velumi mm. ene ne na loko munhu o va a kha a a tshama a tshama a hi nge u tshama ngopfu na n'wina mm. ne mm. swi swi kona ku hambi mi dumi swinene loko ko fika artist yin'wana like dokodela thomas chauke a tsutsumela ka dokodela thomas chauke a tshika n'wina i mhaka n'wina u mi toloverile so like i ncini kaya va xi endlaku mi swi twa ku okay kaya va le ka sayiti leri xo sungula mm. va pfumelela huwa mm. i nseketelo wo sungula va pfumelela huwa va swi twa ku a studio ku na rhasi ku tlela leti eh ku yimbelela ni tshame loko ni yimbelela volume three ni kha ni yimbelela va ta mhani va fika va ku etlela va ta ku pfula u le ku rhaseni loko se album yi humile yi sungula ku chaya ngopfu laya mugangeni se va swi twa ku wo swi leswi ya swi endla hi leswi loko se va ya vanhwini vanhu va va teka hi ndlela yin'wani loko se music u kho u twala ngopfu laya laha tikweni kha ku i n'wana wa mina leswi swo taniya so va swi twisisa ngopfu ku hi leswi a nga nyikiwa swona munhu loyi va tlhela va va ti tlanga tinsimu ta mina fonini va ti twisa vanhu loko va ya a tindhawini to hambanahambana hi mugeo the junior ni nge se rivala ni mm. hi swa xikolo mi fike kwihi okay ni complete matric hi 2017 ivi ni ya a a polokwane uh, capricorn college ni fika ni endla civil engineering 2018 2019 ivi 2023 ni sungula ti-practical na sweswi na ri busy hi tona oh, okay. mm -hmm. um, na na na khensa swinene ni vutisisiwa hi mhaka ku swin'wana swa swa swilo leswi mi swi yimbelelaka ne mm. swa twala ku eh, mativa mina vutivi like mm, ti-topic ne mm. nkarhi wun'wana ta ku byela ku loyi i munhu wa njhani handle ka lava va ku ye vu yena Mm. o va taniya swa ku hamba dyondzini ne u endla mi kombisa hi the late eh, patrick nkulu okay loko mo yingisa tinsimu ta vona a mi nga ta tshemba ku u dyondzini munhu loyiwani to hlamba loko va mi byela "U- u- a mi va nyike tiphulumende va tshama le mahofisi mava swi endla nga ku Eh, switokile bya bya- eh. bya vanhu ve le kaya eh. e so mara ta n'wina

va ri approva ku ri kahle swi swi taniloko se va ku hi vo va va pfuna ngopfu composa ne eh. se ni sungula ku choko kambe leswi a ni nga va thema ndeni ku swa twala kambe kha swi tala buto wa vona hi leswi swo na tsaka loko va rhandza risimu ra mina e va ku ri ri ri kahle khoma laha na laha ka rona ivi ku va na Easy Mabasa no sungula ku tirha na yena la ka album leyi e u u mix-ini ku va na Sono the producer u mix-ini ku va na Xiyimo Maluleke Dumela hi yena a ni pfunaka ka ku ba ti-chorus-i e ivi ku va na Sestere Winnie Miyambo. va va suma va tlhela va bat chorus ku va na mhani xeli ximambana ya va va suma va bat chorus kun'wana ku va na mr ck va bat chorus na vo ya okay vanhu lava talo eh. mi va hakela njhani van'wani va hakele ni hakela van'wani van'wani va hakeli cause hi ha tirhisana hi tichomi okay eh eh ni lava ku n- a a ni lavi hi vula timali ne Eh, eh, eh. M- ni lava ku tiva swa ku l- l- loko loko kahle ka n'we leswi mi swi vulaka i ku loko ndzi za ni ku hakela eh a wu braya mina ni vula mi swi decide njhani ku loyi na ni n'wi hakela eh loyi na n'wi hakela loyi a ni n'wi hakeli eh van'wana i i vanhu vakulukumba i munhu loyi a nga na ndyangu i munhu loyi ni n'wi foyinela ku ni n'wi susa ndhawini ni fika ni ku ni kombela one two three e so swa nyumisa nyana ku eh, mi famba kahle e swa swa nyumisa nyana mara ku na tibra e ku na genge ya mina ni swi ta ku leyi na mi loko yi lava ku ni koka yi ta ni koka yi ta tirha se mi ringeta ku vula ku hi ku lava van'wani va mi va susi kule vhele mm. va tisa kusuhi mm. swa twisiseka mi fanele mi va hakela mm. then lavan'wanyana na vo va fanele va swi twisisa ku komisa mi vula ku ri wa ku fana na mina ni majojo ni n'wi teka kwala i gengi ya n'wina leswi swa fita ah. ah i gengi ya n'wina leyi ya mi nga yi hakili ah, um i ncini mi xi- mi- mi- mi xi navelaka ka ka- ka vaseketeri va n'wina ku va nga mi endlela xona loko mi ta ku la okay hambi u nga ri vaseketeri va n'wina Mm. va- va- va- vaseketeri va music wa xitsonga lexi mi xi twa ku va nga mi endlela xona ku mi mi nga ta swi twa ku la at least mbilu ya mi yi tawa Eh, hi leswi va nga endlela g1 solimakama swa ku loko a a birthday va n'wi endlela celebration hi ku hi ku vitana ti-artist ti ta n'wi support and then a phusha music wa yena ni twa swi ri special ngopfu ya mara ma swi navela leswa swa ku n'wina sweswiwani ne mhm. va ku defense ta ta oscar makam ta yes. favor ta ta sol makam ta favor ta mhm. master post ta ben manga ta favor mhm. or mi lava leswa swa ku a nge ku ri va lava ntsena eh, eh, eh. or mi lava leswa swa ku va ku lava va mani ni vula ku mi lava leswa swo un'wana n'wa njhe Ehe. mara ku nga ze ku va na munhu loyi a nge mi ni fene ya mugewu mara va kha va mi landzelela vanhu because va kona vanhu lava ni ku to ka ni nga mi kombisi hi ma hi mavito ma vanhu ne because van'wana swi nga va ofenda ni na vanhu lava hi yingiselaka loko se va fikisa mahungu leyi va ma cinca va ku phela laha a ti vulaka mara va kona lava va ku loko wo va rhamba ka festival ku hala nga ta ku na suka ka ni ya ni ya vona yena Mm. Ma- ma twisisa Mm, mm. mara loko se byi fiki laya Mm. va nghena exitagini va boheka ku khoma crowd like yi- yi va excited Mm, komba ku mm. crowd ya va rhandza hi lela ra ku i crowd liya ya ku i ya vanhu lavan'wana mara ya va seketela ma Mm, twisisa? mm. so ku na liya ya ku yi suka ka yi ku mi ni landza mugemu so Mm. n'wi mi prefera ngopfu defense a ende no fanele ni chuza eh a swi ta va kahle ku mi chuza ni lava a ni lavi lavo ngo eh, hina hi landza migewu okay mi lava ku n'wana wun'wana un'wana na un'wana a ni- a ni- a ni seketeli na mutwisi because loko ku ve xikwembu xi ni pimeli maybe 2000 wa ti-fans swi ri ni ta hetelela ni va ni ti fikelelini e mi mi languta yini loko mi feature munhu mm. xo sungula ni langusa makhomphozelo ma yena ku swilo leswi swi na u u khomposa swa tikelo ku fika kwihi mm. na na xitayele mm. na ku ni nga kota ku n'wi kuma na eh ku fana na sweswi na n'wi rhandza Mister Bao mara ni twa ingaku loko mhini te ta ni nge n'wi kumi eh na yi twisisa swinene um tshami boy yes why mi nga va feature eh a ni swi tivi kambe ku na swin'wanyani swi nga humelela kwala limbeni loko va va endla project ya vona eh swa ku ni tlanga beat then loko se ya a studio aka both events ku fika ku va na ku cinca eh eya swi swi ni vavisile swinene cause a ni nga hleketi ni a ni tiva like va believer ka mina ngopfu then swilo swi nga ha fambi hi ndlela yaleyo so i swin'wana a swi ni a swi ni vavisini kambe swi tshama swi endla gap wa marimba eh. ndi dumisa swinene ku dyi kona ka gianland of va dyi susile eh eh and a swi a swi ni tsakisini ku va part ya project okay eh swinene kambe a a ku na nchumu xi humelelaka ah, mara I, i don't think i mhaka ya ku i wena ne mhm. eh, u ngo va u lo swi teka hi mbilu because u n'winyi wa swona mhm. eh, swa humelela minkarhi ya ku tala na ku na ha ri tsongo ni la ta kurisiwa like ni la ku twala mhm. eh, dr sandlen loko va endla tinsimu sometimes a va ti-programmer leswi a va ha endlaka a ni tivi swi leya sweswi loko va yi endle kona ka dj number nkarhi lowu va endlaka botievents a va a va swi kota ku va program kaya ivi va tlhe va yimbelela loko va ya le ti fika ti cincile a hi swi a hi swi swi tshovela swi tiva not like vo vo vo zonda n'wini i ncini mi tshamaku mi mi mi mi mi xi tsundzukaku ku lexi ni tshame ni xi kuma vuton'wini bya mina ne ene reason a ku ri mhaka ya ku na yimbelela handle ka- mi- mi- minhluleko. handle ka nhluleko okay eh, ni lexi xi nga fika xi va kona kumbe xi fika xi cinca evuton'wini bya mina hi loko studio xa mina xi cinca e coz ku vi na vanhu vo karhi lava va nga fika va va ni pfuna ku xi cinca swi vangiwe hi ku na yimbelela e so ncini mi nga tshama mi xi luza hi mhaka ku ma yimbelela ku hava. ku hava mm. ah, swi ri swa ha ri ndleleni swi le ku teni swi hlayinyana mina jelazi emugeu the juna jelazi a ni vuli liya yo lava ku ta dlaya munhu ne mm. ni vula liya ya normal ya ku a hi nge sweswiwani um ku na munhu wa ku fana na kambe yin'wana na yin'wana yes yi yi yi- yi rhandziwaka ne Mm. mi za mi teriwa hi maendle ya ku why ni nga mina ni nga- ni nga ka position liya and sometimes ne ni twa nga ku ye a nga swi handle the way a faneleke a swi- swi- swi- swi tala ku hi endla ngopfu ne Eh. ka ka- ka loko hi vo munhu a ku mali ya mali. hi twa ngo why yi A ni ta nga yi tirhisa ku antswa. Eh, mani wa ta endla leswiya swa mi endla ka music mi swi twa ku laya a ku fanele ku ri mina mani mm. e swi swi kondi na yona mm. jelazi mm. ka ku why ku nga vangi mina beni mahengana mm. mara ni khe ni nga biliwa ni khe ni baliwa mina e a swi kona e swi kona leswiya swa ku vona vanhu va ri henhla u u va navela ni nghena a studio ni endla music ni release album ku fambisiwa sweswi uh, mi mi mi mi vuyeriwa njhani loko mi kha mi mi posta music wa n'wina online kusukela loko ni khe ni uploada hi 2021 ne a ni si tshama ni withdrawa mali ya kona hmm? mm. mo yi hlengeleta e ni tibyele ku yi hlengeleta cause ya ha ri hasi okay. so ni ti byele ku ni nga langutisi ngopfu mali ni yi ba cause a ni swilo leswi ni endla ku wa kaya mm. so swa tswa liya ku va bangi ya mina ni ta swi vona siku rin'wanyana loko se swilo swi khe swi cinca mina manager mm. why a ni swi tivi a ni swi tivi why ni ri ha manejara

swi ya hi ku yi ta fika yi lava ku ni manager hi yini e loko ku ve munhu u kona a nga ni manager a twa ingaku wa ni manager ni believer ku u ta rhanga a yingisela music wa mina a wu rhandza before a ta ka mina e loko se a ta ka mina u ta kha a swi tiva ku u lava ku ni pfunisa ku yini u lava ku ta ni manejisa ku yini because va kona vanhu lava va ni pfunaka mara u nga ri ti-manager. okay mm. i ncini mi tsakela ku xi vula ni nga mi vutisangiko ni la ku khensa aka vaseketeri hinkwavo na vanhu lava landzelaka eh coach Sydney Mulweri na bot Oscar Makamu na gacheni eh lava va nga ni tisa la okay yes va byeleni vanhu ku va mi kuma njhani loko vo mi lava va nga va kha va lava music wa n'wina va nga va kha va lava n'wina ku performa va nga va kha va lava ku chayeriwa because ni ni ni twe mi ku ma kota ku tlanga tilayini hinkwato okay eh, vanhu va ni kuma ka facebook ya mgildi junior multimedia eh tinomboro ta whatsapp 078 051 2474 to ni chelela mali kumbe ku sapota album 067 242 7332 okay akanani funeral assist the best funeral assistance twana ku ri u nga yi joyina njhani wena ni nsati ni vana va wena laha hi nga pimiki nhlayo mi nga yi joyina hi 75 rand mi ya kuma 10000 rand loko mi loveriwa kumbe u joyina wena ni ndyangu ni vatswari va wena ni vana hi 100 rhandi loko mi loveriwa mi kuma 10000 rhandi ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga tihlanganisa na hina eka 061 512 4250 kumbe eka email ya hina ya info at akanani funeral assist co za kumbe u hi vhakela etihofisini ta hina 482 chipsite street akusuhani na chipozi eka malamulele a hi pfuni swa minkosi ntsena hi lombisa na mali akanani funeral assist